Apa habar pian ni dikio on bapacamat? Ini kai ni inggih pambakalnya. Sidin tu mangio aku manakunakan nang bahari-bahari jua.
Masalah apa tu pambakal? Itu pang, manakunakan masalah pilbakal kampung malingkung ini. Sudah ampat pariudi ini aku manjabat, ujar sidin supaya dimurkasi kayak itu nah oh
hadang dulu pembakal apa garang artinya pil bakal nang itu nah pil bakal tuh artinya pemilihan pembakal pintarai oh kayak itu kabung nah yuk
Handak manyambat Bungul ai to. Pau jar ku tahu dirasa.
Jadi kaya apa imbah tu kisahnya pambakal? Nah, ujar sidin, tahitung mulai hari ini panyaringan bakal calun pambakal sudah dimulai. Nah, amun kaitu ikam ai nang jadi katua palaksananya Mak ai. Heh. Amun ikam ni kada handak umpat-umpatan kalo jadi pambakal.
Kada pambakal ai. Heh.
Bagus. Bujur. Disyukuri aja makai apa nang ada.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Masuk ya. Ai. Buhan ikam lah sakalinya. Mahaur urang begawi haja. Ikam kada tahu kah? Aku ini lagi banyak kada sibuk.
Maksud kadatangan kami ka sini. Hadang.
Hadang dulu. Ngaran ikam Utuh Linun kalu? Siap, Inggi.
Bujur banar Sekdes Amuk ai. Amun ikam?
Ngaran ikam Imuk kalu? Bujur banar Babak Sekdes ai.
Amun ikam bang. Ikam. Ikam rakyat ja ba. Siapa ngaran ikam ha? Ngaran ulun Jarni bapak sekdesai, kapanjangan dari. Bahai. Hih.
Jakanya aku ni raja, nyaman tu pang hidupku ini. Muha nih. Ah bapak sekdes nih bisa banar supan ulun jadinya nah. Nah, timbul kaungahan sorang saikung nang ini lah.
Ini ada apa garangan? Pina ribut batul. Ini anu pembakalai. Buhannya ni nah handak. Ah sudah.
Kayak ini Haji Gen. Julungi buhannya tu duit, imbah tu suruh buli. Sabalumnya minta maaf dulu bapak-bapak lah. Kenapa cingang-cingang, emangnya gue pisang. Nah, mau seikung nang ini nih. Dikiranya aku bamalakan banar ka pisang. Pambakal, pambakal, pian disambatinya ini nah pambakal.
Mak, lakasi ka balakang. Hah, pambakal.
Lakasi ka balakang. Baapa ulun ka balakang pambakal? Nah, baapa ka balakang jar. Lakasi ambilakan tumbang nang bagantung di lamari supaya manyumpalakan ka muntung satua nang itu tuh. Pambakal.
Ampun maaf pambakal ah, ini mungkin mispansah aja kalu. Ei, apa garang artinya mispansah tuh? Salah pangartian kaitu nah. Aio.
Ah sudah. Ini ada apa garang ka sini? Handak maindabul nang kada-kada aja kah? Ini, kaini, ah. Ah!
Ikam kada usah bapandir. Muntung Pirot nih. Ikam aja nyok nang manjalasakan.
Imuk pambakalai, maksud kadatangan kami kamari, ulun dangar-dangar pian handak diampihi kalu lawan bapak camat sabab kalawasan jadi pambakal. Nah, bubuhannya ini-ini, pina kadida nang nyamannya kalihatannya didangar pandiran. Jangan sampai aku nang ka balakang saurang lah. Wah, pambakal. Pambakal.
pambakal. Eh, urang amun bapander lawan babak pambakal tu, pandirannya diamplas dahulu.
Ini macam ini pambakal lah, kami ka sini handak mandaftar jadi calun pambakal. Ai.
Buhan ikam. Buhan rakyat Japan nang ini. Buhan nang kada suah makan nyaman, kacuali kesaruan. Jadi, kaya ini ja gin lah. Aku julungi duit saribu sorang, imbah tu tulakan ke pasar. Tukar caramin halus saikung sorang, imbah tu bacaramin. Itihi bahimat. Siapa gerang ikam tu sebujurnya? Bawa betubat ai ai. Bapak Sekdes Amak, pian tu sudah manyakiti hati wan parasaan kami nang paling dalam. Ei, amunnya ikam tersinggung, ikam bisa apa ha? Kaina pian, ada haja tu balasannya di akhirat.